बाप रे बाप कहलकै जाउ चाय बनबै लए चाय बना दै छियै थाकल मारल गेल छै भरि दिना खटि कऽ तैयो ने बना देबै तऽ कहतै कथी केहन बहुरिया छै हमर बाप रे बाप की भए जाइ छै चाय तऽ द्याम नहि हम ककरो पियेबै ओकरा छोड़ि कऽ दोसर हम चाहियो ने देबै ककरो हम बने जे छोट छोट के सब चीज तो छेबे करल छै एक बार पूछ लीजिए चीनी कम देवे कि बेसी सुनै छियै कोनो चलि गेल ओ सुनै छियै हाँ चीनी कम दू कि बेसी चीनी बेसी के देवी ना बेसी के दाम बेसी के देते तब अहाँ पावर आवे छै देह में की लिए ठीके छै आब पूछि लेलू कहि कऽ तऽ हमरा बजतियै ने बेसी चीनी कथी लए नहि देलियै कहि कऽ बैसू बाहरमे नहि जाउ बुझलियै ने आगाँ भाय तऽ कल कल करैत रहियै मांगे लए चाय दिए भौजी पिए लए ई दिए भौजी पिए लए कोनो चीज खाय लए बैठलहुँ तऽ भौजी कनि हमरो दए देतियै तऽ हेतियै ने चुपचाप पतिये चाय पीलहुँ तऽ बाहर जमू अपन अरे तऽ भैया ई छै तऽ देबै एक रति तऽ की भए जायत ये ओ भैया के साइड में छै हाँ अच्छा ठीके छै लिए जाओ अहाँ बाहर हमरा के हल्ला करम तब हम जा
हेतै जा
भैया का साइड छै जरा खसुआ हमर साइड रहते एगो दाब तब न भरि ना जे छै से हमर भाइये छै दिया देते तऽ कथी हेतियै ये कुछो नहि हेतियै ये बेसी बढ़ गेल कथी दिन से सोचलियै हमरा घरवलाके चाय बना दै छियै गरमा गरम थाकल खिया लियलियै ये अपना बारे में सोचते ग- अपन भाइयों के बारे में सोचते एको दे कॉल के या ही पी ले हम छोड़ दियो हमर भाई का से एको दे पति लोल वाला बजते दिया दे छी यहाँ गिलास धोवल छै सुनै छी यार कतऽ छी द्वार पर अहाँ चाय आबू ने पिए लऽ
भैयारियो आरके बाबू आरके दुआरि पर बैठल छै कनिए के ध्यान दियौ चुपचाप पीबै चाहे तऽ पियो ओतऽ ओतऽ बैठ कऽ पियो फेर बाहर नहि लए कऽ जाउ चाहे बुझलियै ने सब देखते सबके तऽ चाय लाबू नहि बनेने छै बेसी चाय एके कप बनेने छै अहीं टा खातिर अरे तोरी भाग तऽ चाहिए छियै ये आ जब अथी खेनाइ पिनाइ रहती तब केना करती
ओते नहि बजू बुझलियै चुपचाप पियो ये कप अपना खातिर हम रख लेली लियो
लो
बढ़िया से बने न छी नहियो नीक लगत त कम नीक छोड़ा लगत। में चल आवे कोनो से हुल दी रहो छोरा के दिए दे हम घर सटा दे छी छोरा के दिए लेते सोटे दियो न तो
छोरा के ठिका ले ले गेल छी पियो न सोटे दियो

अरे ये दुआरे पर बैठा हम कहली कतऽ चलि गेलै भैया गेल भीतर चाय ताय भौजी बनेने तऽ देखै छियै चाय दूध दूध एहन नहि छलै की दूध एहन तऽ छै। चाय की बनेबै दूधे सटि गेल छलै
सस्पेन और देखै छी आ चाय। जौन आब साँझ पड़ि गेलै खाना मनबे करतै जे खाना खैया रह ओना अधहकी जकाँ किया करै छी चाय चाय

हमरा तऽ मने खराब ये देखते छियै सब चीज भाभी अहाँ तब तऽ मोने खराब छै जो ने चौके अहाँके पर। तऽ भरि साल मन खरापे रहैया दसो टका कतौ शान्ति तऽ कहतियै आनै छै कहि कऽ चाहे पतियो एकटा कीन कऽ रहतियै छै ने हाँ, यार या तऽ हम नहि आनै छी तऽ की भेलै बाबू आनै छै ने भैया घर हाँ तऽ बाबू आनै छै तऽ बाबू के बात छोड़ ना रे बाबू ने बाबू ये दस टका नहीं है नहीं यहाँ आने छे जे करे जैसे हमर घर वाला करे छे जाइयो सरे आ जेते कखनी तो की- जेते जाय दियो ना कथी सर आ बच्चा जेतै भैया गो कथी कथी हँ। सर आ जेतै पाँच सरे आ जेते
हम तो दोसरे गप सुन लिया जो ना आवे छे चौक पर चाय पी लिया ओकरा ला बेचना ला पैसा दे देबे हम पैसा ए? मांगते कथी ना बात करे छी बचना बचना गम कैले कह दिले चाहता नहीं दे हम ककरो पैसा लेके जाए तो देम नहीं लेके तो नहीं देम बुझलिए ना ए, खाता बंद कर दिलिए खाता बंद करा देलिए भाना नहीं। खा दिलिए बाप रे बड़ी लक्ष्मी निया अपना सुनो न हाँ। कहते ई कोन काम कर रहते बियाह कर देबै तऽ बौ के बात मानते एकोटा काम कहबै कर देत नहि कर देत भरि दिना भरि छोरी सब गप करैत रहै छै ओकरा कथी खियेबै पियेबै बुझै छियै कि नहि बुझै ए, छियै कोनो भान सामने ना जा अथी हटबा देना ए, जाउ ने अहीं चलि जाउ ने बाहर जाउ ने चलि जाउ। भोरे हाँ भैया को चल ओने
चाय नहीं बनते भौजी

हम तो आल रहे भैया चाय पियला अरे चल चाय गैस ठीक है तो चाय पी भी तो
बजर खसवा गेले तऽ पैदिए के गेले सेन ठोल जे छीट देबे कते गंध छै हे भाई चाय दिया ना चाय

बाप रे आधा गिलास चाय बचल छल ओहिमे से केना कऽ हम आधा दए देतियै किया ने बात करै छै पी लै छै चाय तब कोनो काम करबै आब। भरि दिना तऽ खटैए पड़ैए करबै तऽ करबै कथी
भौजी कथी है नहि कुछो ओ कतऽ कथी रखलियै पानि गरम करने रहियै की काम यऽ से कहू चाय जका लगैए भौजी ओ अरे तऽ चाय नहीं चाहिए गिलास से ले कहू ना हमरा लगल चाइए जका भौजी यऽ। आ चाय रख देता के कौन काम यार तऽ कनि हमरा नहि दऽ दऽ सकै छियै भौजी नहीं दे सके छे बुझलिए ना बाप रे बा एते कैस के किया बजै छियै भौजी किया ना बाजू यार हां बाजू किया ला बेसी नाटक करे ला आवे छे कोनो काम धंधा करे के तो कहबै तऽ कहबै कथी बदल खसुआ हम कथी में कह कह देलू अहाँ के खराब बात कनी चाहिए टा मांगलू खाली भौजी तो चाय किए मांगबै या मांगबै कथी ले चाय हम भरना खटे छी तऽ चाय पिए छी अहाँ कोन काम करे छी हम नहि पेपर करै भी छी। हम अहाँ के एक छिपा भात कर के दे आबै छी ऐसे बेसी काम की करब अहाँ भौजी छियै तऽ नहि कर के देबै खाला सब तऽ हमरे बाबू के छियै ना करला एते अही के बाबू के छी भरना हमर घर वाला खटैत रहैया तब ओहो आबै छै तीमन सब्जी आरो हम अपने दिए नहीं खाना कटे छिए भौजी ए बात नहीं बाजू हमर लगन हम बुझ जाम नहीं तो बेसी नहीं बाजू बड़ा हाथ तक देख लेलू हाथ का फटका रहे तो हम हमरा कोई ना ना करे तो जना ही करे यो हम कखन सुनै फटकार छै लेबो या जी। देखी एकरा हम कुछो कहबो नहीं करली ई हमरे बजे छै सुनै छै या हम की कहलू ये भौजी अहाँ के ए, की भेलै ये

हमरे गलती देखबै छै देलियो तोरा एके चमेटा की मने ठीक भए जेतू हम की कहलिए हम की कहलिए भौजी आ क्या हमरा के सोला सा चलिए जाए ओए के सोला सा चल जाई ना ये हमर घर नहीं चल चल जे भैया अरे कनिया के लागे लागी ओना चल जो ने एकरा तामस उठे छै

कथी छै रे जाबो लै वाला छ पाइन अपने से ले ले बाबू अपने से लेते जब भौजी घर में रहते तो बाबू अपने से पानी लेता सुन। अरे भौजी गरेट वाला भौजी छै अरे गेरे भौजी नैन छी रे यहाँ के चाहिए नहीं, ये भैर उठा के सेवा करे चली नहीं या भैर रात जगले चली कनी भोर में सुतलिए ने कदी बुढ़वा च्या च्या करे चले एकरा सुतै में देख, भैया देख। डिस्टर्ब भेल बोलैयो में तमिल नहीं छै बुढ़बा कहे छै बाबू कहते नहीं हेतै गरेट वाली कहे छी तोर कनिया छौ डी गरेट वाली कह दे छियो कहि सके छले ने कान बाबू के हम जीत काम ले करै जा हर चीज में कान के जीत लेते हैं कुछो बात है तो कान के जीत ले जा भोरे भोर झगड़ा केलकौ जाइ छलिए ऑफिस काम करबै ला ओतऽ जाके मोटरसाइकिल से गिर पड़िए मर जेतै तब

कमे छै कुछ छै सब कोई बांट के खेते एक बेर कहलकै बिलाइ दूध पी गेलै छोड़ा के कहलकै चाय नहि छै तऽ फै घुर चाय घुर छै।
चाय ले ला नहीं गेल रहिए हम गेल रहिए गिलास ले ला भौजी के देखलिए एते बड़का गिलास में चाय ला के पिए त हमरा देखलिए, पाउडर वाला आनने हेतै अपना लहरा से अपना बक्सा से बना के पिए दे पाउडर वाला हमरा सुन, सुन। कनिए नहीं देते अरे त पाउडर वाला के तो मन खराब भए जेतै तैयो भौजिए के जिम्मेवारी तो कहते ना भौजी कहा नहीं चल रहे तुरंत मांग मौगी लेते हाथ।
ना। का पाउडर वाला सम्मान खराब होइ छै तू बाप के सिखबै बपैया के सिखबै छी तू तो एकरा दे कहै छै एकरा आँय? निमोनिया छलै ने छोट में कनपट्टी आप हम- ठीक भेले ने निमुनिया देख बौआ कनिया के सम्हार कनिया के नीक विचार सिखा कनिया के कही जे छै घर में सब बैठ के खेतै सब कमाई छै कोई बैठल नहीं खाई छै ई खेत में काम नहीं करे छै आय करै छै करे छै तऽ खेते ना ओकर पेट नहीं हम छै जखनी रहै छै तखनी या न तू रे की की लेबही से से देबो एला पूरा तखन गेल रही ने मांगे ला चाय सबके नहि मिला देलकै।
के रखा पड़तै ने बाबू पहिले ओकरा मिला सब मिलले छै ओकरा मिला तू मिल तोरा सब बुझै छी एतऽ के के हमरा सबके नौकर छियै रौ आय तऽ ठीके छै जाइ छी हम मिलबै देख ले बौआ कनिया के सम्हारि ले सम्हारबै आ सम्हार नहीं तो तोरा सबके हाथमे एको कनमा एको धूर जमीन नहि देने छौ तब ये नाच करै छी आ जब दा दब हो तऽ नंगर नाच करऽ लगबै तू सब रौ तब हमरा सबके तऽ फेकिए देबै ई नहरमे जाके हम जाइ छै सम्हारै लऽ सम्हारि ले नहि तऽ सम्हारि जो तू अपने हमरा सम्हरले छी यहन चल जहिया तक देखबौ एको बेर देख लेलियो तो एको कट्ठा नाम सारी नहीं हट तोरा नाम में सब एक नाम में धो देवे हम अपना नाम में ब्याह करो एक आ तोरा सबके देखा देखा के चाय की शरबत पीते आयल से तोरा चाय देबो चाय खातिर कथी ले के करे छी रे हम ने करली भौजी के कनिए चाय मांग लिए तो वे तो अपना एते बड़का गिलास बाबू अच्छा आज जे भेले से हमरा तरफ से गलती माफी घटी तू गलती गलती कोई कुछ नहीं ना बुझ छै नहीं बुझै छै बुझते समझाबी बुझ गली हाँ तू केला गलती मांग में ओकरा समझा आ सब भर दिन समझाते रहे भर रात नहीं बुझा पड़ता है हेते हेते जो समझा
देखी हाँ कह बाबू गरीब घर के छे बाप के जुम्मे ने करे छले ते ई छे छोट बुद्धि बुझली कि नुका नहीं नुका खाइत रहे छै किचन छोट में चोर बाबू बुद्धि छे मौगी के पुत मौगी कह दे फिर झगड़ा कर दे तोर भौजी के चोर बुद्धि छे चोरा चोरा कर

कनिया के कहै छै पैर जे छै संख्या मरमर जकाँ लगैत रहै छै डोड मोगिया आज तू तब या पैर कनिका पैर तर करत रहतो इएह चढ़ा देने छै कपार पर भौजी के तू इएह चढ़ा देने छै तो तोरे कपार पर चढ़ी ले तो दे दू ना हमरा कपार पर किया चढ़तै सुन मोगिया अपनी छोड़

बाबुए के नाम पर लिखा दै छै सब जो एक सुनै छ हां जाइ छियै जीर लेने आबै कनिया छियै रोटियो या कनिया भातो बनाओ ठीक छै ली बाबू के रोटी खेते उ छोड़ा जे छै दे डहन बेदरा हाँ, उ कहलकै भातो खेबै रोटियो खेबै ठीक छै ली हम बनबै छी ली बना दियो लिअ जा हर मानी झगड़ा छूट ई छोड़ा के कहिया बियाह हेतै न जे अपन भीन कए देबै टेंशने दैत रहै छै बाबू तते खिसिया जे मारै लगै छै हम आबै छी लिअ जा
नमस्कार दर्शक बीन हम पूजा जनकपुर वाली अपने सबके समक्ष उपस्थित भऽ चुकल छी यूट्यूब चैनल मैथिली मिथिला पर और जँ मैथिली और मिथिला के वीडियो अपने सबके नीक लागैए तऽ प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कऽ दियौ घंटी के निशान के सेहो बजा दिअ और लाइक कमेंट सेहो करू